икки орон оҥорор киһини көрбүккүт тахаан эбитэ булаата халыы дии учуоттаах но кэл көрдө көрдө көрдө бу мин тугум турар шарба даҕаны манна оһохтоохпун ээмин наара оһох оттобун Бу хаһан эрэ дьиэбит малааһыныгар дириҥтэн кэлбитэ, эдьиийим Марианна киэн этэ, онно биһиэхэ хаалан хаалбыта. Онно манна алаадьы ыстаннахпына манна бэйэм уот оттоммун алаадьылыыбын, хайыыбын. А, бука, баалыста. М? Оҥоруохпут. Тэп. Урэ. Ту оҥоробут биһиги. Чыычаахтар аһыыр Аһыылларыгар диэммит уйа курдук оҥоруохтаахпыт Скворечник, скворечник на Конструктор курдук хомуллар үһүөҕэ Лего да Уонна тыастыын атын дуу бука хаҥа шуруповерун

молочнай ээ били ким диэн этэй ваниль диэн акватексынан краскалыаҕым аны инньэ туорайа хайдах буоларый дьэ бу куһаҕан кусочек дыбыку булан тыла дьиҥнээх орон оҥорон эрэр Мин үрдүнэн аннынан оҕоруом буолуо дуо? Һэ? Эн атаабаккын даҕаны.
Тоһоҕолонон иҥин эрэ. Ороммут тэбэтэ маннык оһуордаах буолла. Бүгүн кууруса голинын духуопкаҕа буһаран иһиибит уонна макароннуубут. Хаска туручаас аҥарыгар туруорабыт диэтин кыратык хрустящая корочка буолуор дылы буһарыахпыт буолуо дии. Да, дьэ. Дьэ. Белорусские продуктыттан ылбыт туохпутун боруобалаан эрэбит. Халбаһы диэн иһиэбэтэхпит биһи вообще сүүсүйэ ааста быһыла.

Гордор ону бэлэм. Чэ, ыт. Наһаа үчүгэй дуу? Бу маннык. Бу тэллэхтээтибит. Бу курдук. Красавица. Маннык. Төбөтө манныктанна гин. Краскаланна. Барыта бүттэ. Дьэ бу киһи утуйан заайдарыта.

Туох остуол оҥотторуохпун баҕарабын уонна плитка ууран бараммын манна туохтуубун ас астанабын. Туох наада? Өссө маннык лаампа наадайыт. Тоҕо да? Ханан?
Ол диэки туттарык. Аа, нараата хабыс хараҥа дии. Вот. Олбуорбут барыта маннык сып-сырдык наһаа үчүгэй. Манан өссө мин туох мечтайдыыбын, дьиэттэн беседкаҕа диэри уонна нараатах диэри плитка оҥорор гынабын. Хаатар туох хаамар сирбитигэр. Үтүө киэһэнэн, киһи кормушка оҥоро сылдьабыт кычаахтарбытыгар. Чыычаахтар бытыгар кормушка оҥоробут кэлгэччиини. Ол таһаджаан хабыстанаҕа. Сарсыҥҥыта да таһааран ыйыахпыт. Мушка хайдах оҥороллорун дьэ билигин көрдөрүөхпүт. Гера датыгар кормушка оҥоруоххутун баҕарар буоллаххытынан баһаалыста. Бу курдук. Бу крышата.

Онтон атахтаан баран планшатын тооҕолуохпут Дьэ, бу курдук буолла. Как коробочка. Бу иһигэр аһын астарын кутабыт уонна аһыыллар. О, крышата маннык буолла. Манна үрдүтүгэр тугу эрэ уурабыт үһү. Пахай! Иктээн эрэр. Провал. Провальная женщина. Дьэрэ? Аа, интигин эмиэ быһаҕын этэ дии. Доҕорум бу курдук оҥордо бу. Быһан, маһын. Мин этэбин ээ маннык. Бу үрдүтүгэр столбигынан туруоруоххун диибин маннык. Уонна бу бу бортиктарын ол столбиккар хаайыаххын сөп этэ диибин.

Кинигэ төхтөрүөн баҕарар ээ Көтөхтөрөн олорон утуйуон баҕарар Грешникпыт бүттэ ээ туохпут кормушкабыт бүттэ билигин кырааскалаан кэбиһэбин кырааскаланна маннык курдук буолла тахсан таһааран ыйыахпыт беседкабыт аттыгар эһэ буолла Точнее түүн буолла, утуйаары сылдьабыт. Буоллаҕынан бу туалетнай столигым туһунан кэпсиэхпин баҕарбытым, хайдах уурарбын. В принципе мин элбэх кырааскаламмат иһим буоламмын тугум наһаа элбэҕэ суох. Но хайдах бэрээдэктээхтик уурарга көрдөрүөхпүн баҕара маннык уонна буоллаанан аккуратнайдык көстөр гына ватнай палочкаларбын бу манныкка уган туруорабын бу бүгүн хаҥатыласпытым ким диэн диэтин сана
ацинокос диэнтэн һэк ой илиим краска буолбут бу буоллаанын хозмаркетка бааллар

Пилка атараах уонна бу массажер ытар для лица. Бу мааслабын инньэ ууран туруорабын уонна бу нити уонна бу маннык өһөп. Онтон буоллаҕынан бу коробкаҕа бу бүгүн уларыппытым. Бу иннинэн атын коробка этэһэп. Бу манна буоллаҕынан кремнарбын ууран туруорабын. Бу мааскалар крем для рук, тоник бобуллаҕынан туох гель эмиэ гель для увлажнения бума эмиэ туох крем аннытыгар крем тональнай бу крем для ног ол эмиэ крем Маннык барыта бастаан маннык эрдэ маннык барыта чубиктарынан тураллар этэ. Оннук удобная оһох паайа элбэх паай миэстэни ылар. Ол иһин бу маннык ууран туруорабын. Маннык олорон эрэммин наһаа үчүгэйдик оҥостобун. Утуйарбар, кэриэмнэнэн бараммын утуйабын. Туалеппын уста кэллим, точнее ванна, ээ душевойу. Аа бу курдук бу ааспыкка оҥорбуппут дии, көрдөрбүтүм бу, тугу көрдөрбүтүм. Стиральнай бутун үөһэ, арба бу маннык полкалары бука оҥордо, полка, туохха көрбүтүм интернекка, ону букаҕа көрдөрбүппүт маннык оҥорбута, ону ылан кырааскалаан кэбисиппит эмиэ подсвет, онно бу курдук туохтары уурталаатыбыт для красоты. Бу курдук көстөр буолар. Аһа, уонна буоллаҕынан бу бүгүн ол эмиэ цианокос диэнтэн бу маннык салфеткалар ылбыппыт. Туох диэн, полиэтиленовай диэн. Тан туох халапаан курдук шүбат көстөрдүү. Улгин тохтор диэн темаҕа бу эмиэ бүгүн ылбыппыт. Набор маннык шүбэтик дьүөрэлэһэн көстөр. Барсар дии, маннык маҕан истиэнэҕэ иҥин диэбит курдук. бу өттүгэр буоллаҕынан, эмиэ маннык икки салфеткалаах бионуковайдаах эбит. маны булан мыльницалаах, маннык туох уурарын чэ бу манан хаһа билэбэтим. А так просто набор уонна чыһыныта чэпчэки диэн мин ыллым. Эп. Так, уонна тугу көрдөрүөхтээтибиний? манна Маннык хоттордорбун бэрэдэктээн урбутум, үтүктэммин уонна бу пустой сыдьа ээ таах мээнэ сытыахтааҕар диэммин эмиэ итинник барытын ой хаалааммын бу курдук угаттаабытым туохтук свободнанье миэстэни ылан ыһылла-тоҕулла сылдьыбатын курдук гына ой Онно буоллара өттүтүгэр маны эмиэ барыта үчүгэй баайдык улахан упаковкаҕа порошоктарбын Нателлинору гин угуохтаахпын бэйэм оҥоруоҕум диэммин бу ааспыкка оҥорбутум дии бу корзинканы бу манна туох ууйалларым тураллар муоста ууйа регендиевый курдук иһэ Тугуй? А, бу сиф-крем турар, комет турар. Ой-ой, аха. Комет да местос диэбит курдук. Бу балары ааспыкка кэпсээбитим быһылааҕа. Бу курдук дьаактарга туруорабын дии. Вот и все. Сыр да буолла, точнее күнүс буолла. Билигин кормушкабыт бу ыйыыр тугун оҥоро сылдьар бука.

Дьэ. Бу Тимур уонна Артур хайаабат даҕаны бай сиэн бигэ төлөө братым сиэн кэлэһэджэр ички тем биһат аахпыт эһэҕитчэбит ол Подругата гея. Онто манна балтымын көрдөрөбүн да. А? Күтүөтүм Антон. Үөрүүлээх түгэн үннэ бүгүн. Чыычаактарбыт наконец-то Ото ары чугаһатый. Инне олох туохка туох боллуна. Олох сыста турун наада бу. Во, ити курдук. Дьаллар.
Я засветил. Включил, да?
Да.
Вот так, да? Ага, покажи, бу бэрэскини көрдөр.

Маннык бу. Бу перескри, да? Онто маннык оһуор, маннык гыныахпытын хап даже. Смотри, вот, оһуорду вот. Хандалы берески. Хандалы берески доруһата оҥоһуллар ссылкатын туохха anya аллараа угуоҕум, хоруйуоҕум, рецебин. Бу тугунан

Бэрэски уонна Оо дьэ бу тоҕо биир биир эрэ туохтаах кэлбитим буолуой ээ. Кэстиэ уохтаахына туох диэтэхэ ити сиикэй буоллаа дии. Мм. Мм. Чебасык тахсан эрэ. Сандалы чугэй диэн олох түргэн. Иччитин чаас оҥороҕун, бүгүн була дьигинэн баһа этинэн диэн тарбаха прицебынан миэли болмоонон тугунан оҥоһуллар. Ынах этинэн бииргэтэрэр быраатым туох ой ой табатын хиэбэт дьаабыланан дэ тоҕо маннык ылбытым болуйа да болду

Таһарыахтаахпын биилиэ, ыалдьыттардаах буоламмын. Сааһынай дьиэ буолан бииргэ турар балтым, быраатым, оҕолор кэлэллэр. Оннуттан ким да кэлбэт дуо, бэйэбит эрэ. Кинилэр квартираҕа олороллор ол иһин инник кэлэ-бара. Бээ бииргэ устаа сылдьабын.